A weithiau chwarae gêm yr ydych chi yn erbyn chi'ch hun. Ond does dim eisiau bod yn brudd ac yn drwm mewn rhaglen fel hon yn nag oes? Dwi'n ddigon hen, er na fysech chi byth yn deud hynny wrth edrach arna i, i gofio'r Reith Lecture gynta'. Darlith rwysgfawr, flynyddol y bbc, sy bellach wedi mynd yn rhywbeth electronig, ond y gyntaf un, er cof am y giaffar rhyfedd cynta', Lord Reith. Bertrand Russell oedd yn ei deutu, ac yn dweud, fel y dylai'r byd, yn lle rhyfela yn ei erbyn ei hun, gael gwared â'r holl stêm a'r holl ddicter ar y maes chwarae. Ac i ryw raddau mae hynny wedi digwydd, yn arbennig wrach yng ngwledydd Prydain. Dydych chi'm yn licio apartheid yn Ne Affrica, felly rydych chi'n taflu eich corff o flaen Zola Budd. Heb i ni ddechrau sôn am ddilynwyr deallus y gêm bêl-droed. Gêm ydy hi i gyd. Ac yn lle sôn am y rwtsh, Yr exclusives sydd yn y papurau newydd. Rydw i am edrych i berfeddion y belen grisial yma. A dyna, wedi'r cwbl, ydi hanner newyddiaduraeth. A be dwi'n ei weld? Wel, wyrach y bydd y dau, y ddau Russian yna, Karpov a Kasparov, yn dechrau ymladd eto. Y naill yn mynd fel hyn, a'r llall yn mynd fel 'na. A wyrach y gwelwn ni Thatcher a Kinnock yn gwneud yr un peth. Be arall ydw i'n ei weld? Miliynau o bobl yn mynd yn ôl i'r pylla glo, heb ennill diawl o ddim, yn heidio yn ôl i gael llond trwyn a llond llygid o lwch glo eto. Dwi'n gwybod nad oedd yna ddim miliynau yno o'r blaen, ond oni plith nhw y tro yma, mi fydd golygydd y faner, a'r Cymro, a Pais, a miloedd ar filoedd o bobl Gymraeg dug sy'n sgwennu'r papurau, ac na welson nhw erioed gaib na'r haul, dim ond o bell. Be arall ydyn ni weld gan edrach i mewn i'r bêl yma a chan gofio ma gêm ydi bywyd. Be di henw i? Elinor Jones yn dechra tyfu tomatos ac yn dechra tyfu. Beti George yn penderfynu ar stail a lliw i gwallt. A'r record o o o na dwylo dros y môr yn gwerthu cymaint nes bydd Reti Opiaid Rhian a thri einiad ydyn nhw a'n colonna ni'n gwaedu drostyn nhw yn medru fforddio gneud record i'ch helpu chi a fi. Be arall? O ia, hoci! Mi fydd merched fel Menna Elfyn a Kate Roberts yn mynd allan i brynu knickers navy blue ac yn dechrau ail drio chwarae hoci iddyn nhw gael mynd i Argentina, yr Ariannin, i golli'r gêm, yn fwriadol, wrach, er mwyn gwneud iawn. Be wela nhw yno? Wn i ddim. Ond wela nhw mor Belgrano. Mae honno wedi hen suddo, er na fysech chi byth yn deud hynny yn ôl y newyddion a'r papurau. Be ddylai fod wedi digwydd yn fan'na, dedwch? Dwi'n gwybod be fasa Harry Morgan ne Barti Ddu wedi wneud, ond wythnos Dewi Sant fydd yw'r wythnos hon, ac wn i ddim be fasa fo yn i ddeud, wedi'r cwbl dydach chi ddim yn gyrru llong allan i'r môr mawr yn yna i gyd jyst i gael hwyl. Ond mi fedra i ddychmygu rhên Ddewi yn ista'r i gadar yn nhŷ Ddewi yn mynd, Wes, wes, Bentigilli, wes, wes, Bentigilli! a dyna fi. Diolch ti, Glyn. Elinor yw'r enw, a dwi ddim ar fyd tyfu tomatos. Na thyfu. Na thyfu. O, dwi roi'r gorau i hynny i'r sbel. Nawr te, heblaw am fod yn gyfrifol am gasglu'r newyddion i'r bbc yn Abertawe, chi hefyd yn brysur iawn yn paratoi rhaglenni ar, ar forowydd Cymru, gwahanol forowydd yng Nghymru. Ydw, a gwahanol drefi. Mm. Mae hwn yn waith sydd yn mynd â chi i bob mathau o lefydd ac yn eich cadw chi'n brysur iawn, swn i'n meddwl. Yn hynod o brysur, mae'n golygu mynd i'r llefydd yma, mwydo fy hun yn awyrgylch y lle, holi pobl ar dapiau, mynd â'r tapiau yn ôl, torri'r tapiau, ac yy myfyrio'n galed iawn wedyn am dros wythnos achos mae un yn dod ar ôl y llall yy i drio cael yy rhaglen sydd yy dim bortread o le. Na. fel y cyfryw, ond y ffordd mae'r lle wedi effeithio arna i, sydd yn cynnwys, wrth gwrs, y mân sgyrsiau efo pobl, o'n i 'di cyfarfod pobl ddifyr yn y llaw- gwahanol lefydd 'ma. Ie. Nawr te, o' chi'n dweutho i Gine 'ych bo' chi'n workaholic, ac 'ych chi'n gweithio'n aml iawn am ryw bymtheg awr y dydd. Bob dydd. Bob dydd. O leia. Wel, fyswn i'n meddwl, mae'n anodd deud, pan, pan ydach chi'n gorfod myfyrio a meddwl, I ba raddau mae hynny'n waeth? Neu os ydach chi'n gwneud y gwaith arall, y disgwyl i rywun ffonio, ydy hwnnw'n weithio? Ond dros gyfnod o ddiwrnod, mae 'na bymtheg awr yn mynd, yn trafeilio phob peth, oes? Ydy hyn o ddewis neu o orfodaeth? Dwi 'di bod yn meddwl am hyn, gorfodaeth ydy ar hyn o bryd mewn ffordd, ond dwi'n credu y byddwn i ddim yn medru bod yn segur na jyst ista flaen y tân efo guinea pigs, er bod i'n caru nhw lot, lot, lot. Odd e hynna'n hyfryd. Ie, oedd e. Ond Ond hefyd, o'ch chi'n dweud bod, bod chi'n gorfod gweithio yn aml iawn, er bod chi'n gweithio i oriau, a'ch bod chi'n gweithio hefyd pan fydd yr awen yn taro. Ta pryd fydd hynny? Ie, mae, mae hynny'n wir. Wrth gwrs, fedrwch chi ddim cael awen pan ydych chi yn uh, ffonio ynglyn â rhyw stori newyddion neu rhywbeth felly, nad ydych chi? Neu pan mae uh, rhywun yn y swyddfa yn siarad efo chi. Felly mae hyn yn gorfod digwydd yn hwyr y nos neu'n gynnar iawn yn bora. Fi'n codi am chwech bob bora, gwaith y byn hanner awr di wyth. Mm. Mae bron a bod yn gwneud bywyd yn anodd i chi. Chimod, os ych chi newydd wedi gysgu, yn, yn dino'n sydyn, rhaid y calawen. Mm. Ac yn codi ac, ac yn taro rhywbeth ar bapur, ydy? Ydy, mae gennau deip recorder bach wrth ymyl y gwely, fyddai'n iwsio weithio. Byddai'n ang anghofio beth dwi wedi dweud yno yn y bore. Ie. Yeah. Nawr, dwi, dwi'n mis eboni, ond i chi yn newyddiadurwr da, a mae da chi ddawn ar drafod geiriau. Y ffaith nad yw bod chi'n gweithio mor galed fel hyn o hyd, ydy hyn wrth eich bodd chi, neu falle wir fysech chi'n hoffi bellach eich bod chi'n dal rhyw swydd frasach, bod chi'm yn gorfod bod â'r trwyn ar y maen bob dydd? Dydw i ddim yn gwybod. Dwi'n, dwi'n hoffi creu, dwi'n, dwi'n... Yy, ma', ma'r peth yn... Ma'r hoffter yma yn beth rhyfedd iawn achos mae, mae o'n loes hefyd. Dych chi'n gwybod, pan ydych chi yn yy yy defnyddio gair Saesneg yn restlo, yn ymrafael â geiriau a trio cael nhw i ffitio mewn i'w gilydd yn, yn, yn, yn iawn. Syniadau, trio plycio syniadau allan o'r nefoedd, ac o'r nefoedd dwi'n gobeithio mae rhan, rhain o'n nhw'n dŵad. Uh, dydy o ddim yn waith hawdd. Mm. Ond chi'n hoffi gweithio yn y priffyrdd a'r ceia o hyd? Mm? A chi'n hoffi gweithio yn y priffyrdd a'r ceia a'ch trwyn ar y man drwy'r amser? O, dwi, fyswn i ddim yn licio bod uh, a swydd bwysig yn ein. Mm. Ond amser, pwy'n i'n meddwl byswn i licio bod wedi cael fy nefnyddio i, i ddysgu bobl ifanc uh, rhai o'r crefftau, ond uh, Na, gweithio dim waith i. Na fe, dewch chi, a dewch i'r ysgol yn ifanc iawn, er eich bod chi'n ddisgybl disglair tu hwnt. Odi chi'n difaru bod chi wedi gwneud hynny, neu ydy addysg bywyd, i chi'n credu, wedi bod o fwy o les i chi? Wel, llawer iawn mwy o les. Yn gyntaf nes i adael yr ysgol. O'n i'n naw oed yn mynd i'r ysgol ramadeg yng Nghymadael cyn bod yn un ar bymtheg. Taw ni wedi aros ymlaen, fyddwn i wedi mynd i'r coleg a bod yn athro neu yn weinidog. A dyna'r dau beth yr adeg hynny, fyswn i byth eisiau bod. Alla i'm deud bod hynny wedi bod yn wir amdani ar hyd 'y mywyd. Ond yy naill na'r llall. Ond yy nes i adael yr ysgol a wedyn nath bywyd drefnu 'y mhrofiadau fi. Nes i i yy weithio yn labordy'r Llywodraeth yn dadansoddi bwyd a bwyd oedd anifeiliaid a pethau felly. A wedyn ges i 'ngalw, yn lle i fy ngalw i fyny, ges i 'ngalw i'r Pwyllau Glo. Ges i flwyddyn yn Oakdale, dan ddaear, yn gweithio ar y talcen glo. Yn waldi'r talcen glo, yn llenwi'r drams. Ac mi oedd hynny yn brofiad hyfryd i mi. O'n i'n cydnabod pobl. A dwi'n meddwl bod rhywbeth sy'n brin yn newyddiaduraeth heddiw ydy bod y bobl yma ddim ond wedi cael eu dysg allan o goleg neu rhywbeth felly. Dych chi'n dallt llawer iawn mwy am natur y glöwr os ydych chi'n gweithio dawr dan y pwll glo, yn wir yn, dim efo glowyr ond yn lôr eich hun. Ar ôl hynny, nath y, yna, anghaffael stumog arna i erioed, ond o'n i'm yn gwybod hynny ar y pryd. Yym, nes i ddod yr ulcer yy byrstio ryw ddeng mlynedd yn ôl. Yym. Ges i'n rhyddhau o'r pyllau glo a ges i'r fyddin. O'n i wedyn ym Malta am ddwy flynedd a hanner, yn, yn brif glerc y General Staff fanno. Ac oedd hynny'n brofiad. Ac o'n i'n cyfarfod pobl, ac oedd pobl... Dach chi, digon hawdd i chi gael llyfr yn rhywle, does dim rhaid chi fynd i ysgol i gael llyfr. Mm. Dach chi'n cael eich addysg trwy nabod pobl. Mm. A dyna pobl ydy, ydy fy mhrif ddiddordeb i. Mm. Er fod yna rai unigolion dwi'n licio. Newn ni'm gofyn am enwe. Beth arall? O'n i'n sgwrsio cyn dod ar y rhaglen a chi'n dweud dwi ofn pob peth a dwi 'di bod ofn pethe eriôd. Dwi wedi byw ar ofn. Ydach chi'n sôn am ymffrostio ag ofn, yr unig beth dwi'n ymffrostio yno fo ydi brolio bod i yn mor ofnus. Ie, ond odi wedi rheoli eich bywyd chi? Yr ofn yma? Ydi dwi'n meddwl. Mae gennai ofn, mae gennai ofn yym gyrru car, 'nai'm gyrru car os oes 'na eira neu neu rhew ar hyd y lle. Yym. Mae'n ha-. Dwi, dwi'n sensitif, dyna be' ydi o mewn gwirionedd, dwi'n meddwl. Ond o'r dechra gynna' i ofn marw'n ifanc, a dwi'n cofio y wraig yn deutha i, Mair, yn deutha i pan o'n i'n ddeg ar hugain neu ddeugain neu rwbeth, wyt ti'm yn mynd i farw'n ifanc rŵan. Ond yy dw- dwi'm yn credu bod gynna' i ofn marw erbyn hyn, ond yy ofn, ofn tasa 'na Dduw, fydd 'na'm yn beth iawn i ddeud, ond ofn Duw, mm? Ie. Wel, ma' hwnna, mae'n siŵr, yn gyfystyr ag ofn marw. Ofn mor mawr bywyd, ie. Ie wir. Mm. Smoch chi'n cael amser i ysgrifennu'n greadigol bellach, chwaith, nag i? Wel, ydw i'n gobeithio bod i yn y gyfres ar dro yn sgwennu'n greadigol. Ie. Ond uh, does gennym amser i wneud. Anyway, pa run bynnag... I gyhoeddi, felly. Fi'n cofio Parry Williams yn dweud wrth T.H. Parry Williams, yr anwilyn, yn dweud bod i'm eisiau sgwennu barddoniaeth yn Gymraeg bellach. Mae yna ddigon o nhw wedi cael ei sgwennu. Dyna un peth. Peth arall ydy mae gennym ni gymaint o feirniaid sy'n penderfynu pa fath o farddoniaeth sydd yn farddoniaeth. Rhai'n dweud bod rhaid iddo fo fod yn gan eu gwleidyddol, rhai eraill yn dweud bod rhaid iddo fo fod yn gynganeddol ac yn y blaen, a llawer o rwtsh yn cael ei sgwennu, ac mae o i gyd yn gyfartal, ac does gan i ddim diddordeb yn y peth erbyn hyn. Mae gen i ddiddordeb mewn barddoniaeth yn y tu mewn. Ie, ie, ond yn math yna o sgrifennu. Ie. Ond eto i gyd, o'ch chi'n dweud, ma- mae rhyw fath o benderfyniad gwleidyddol neu gweithred wleidyddol ar eich rhan chi oedd penderfynu sgrifennu'n Gymraeg? Ie, yy ma- ma'r... dwi'n gyfartal yn y ddwy iaith, fyswn i'n meddwl. A mae'r iaith gyfoethog, y Saesneg, yn gymaint fwy cyfoethog. Es i am sbel mawr yn gweithio mewn rhaglenni, efo rhaglenni Saesneg yn arddang- dangos Cymru i'r Cymry di-Gymraeg, sydd yn ynddo'i hun yn wleidyddol. So, ddim gwleidyddol ydy'r peth, ond rhyw fath o deyrngarwch i'r iaith sydd teimlo... Chi'n gweld, yn y cyfnod hwnnw, oedd bardd yn rhywbeth pwy- pwysicach nag ydy o rŵan. Oedd o'n rhywbeth sbesial. Oedd o'n fel proffwyd. Ac oedd isio bod yn fardd Yn rhywbeth lot gwell na eisio cael lot o bres a mynd yn bwysig ac yn foliog ac yn rhwysgfawr ac yn gynghorydd sir a phethau felly. Oedd o'n rhywbeth mawr i Anel, oedd chi'n teimlo'ch bod chi yn rhan o ryw lu mawr. Dydi peth ddim yn bod erbyn hyn. Dwi'n gwybod bod chi'n meddwl yma chi'n fel rhyw sinig ac yn y blaen a chi'n mynnu eich bod chi'n sinig a bod chi ofn pethau ond mae hiwmor, medde chi, wedi'ch cadw chi Odi. Yma, bron, yndi. Mae 'na ddau Dŷ Glyn Davies. Mae Dŷ Glyn Davies Digri a Tŷ Glyn Davies Pridd. Mae 'na dri fan'na, un arall rhwla yn y canol, ond dwi byth yn medru ffindio hwnnw. A dwi'n meddwl bod 'na gysylltiad fan hyn, a stori wedoch chi wrtha i gine hefyd. Yy stori yy a hiwmor ydi pan o'ch chi'n gweithio ar deledu gyda llaw. Ia, ia. Ie. Yym, Parry Williams eto, Sir Thomas Parry Williams. Oedd e'n gyfres, ddylai fod wedi bod yn gyfres dda, oedd y syniad yn dda, mynd â bobl at eu cynefin a gadael nhw i siarad a dangos lluniau yn y stiwdio yn y diwedd, dangos lle oedden nhw'n sôn amdanyn nhw. Ond weithiodd hi ddim. Ond yr un arbennig yma, Sir Thomas Parry Williams, 'na fo, hanner ffordd i fyny'r Wyddfa uwch ben Rhyd Ddu, dyna fo yn sefyll, allai weld o rŵan, a Lady Amy yn edrych ar ei ôl o fel y byddai. Ac oedd 'na ddau fath o Gymro yn y cyfnod hwnnw. Y Cymro oedd yn meddwl, bod hi'n gwisgo gwallt gosod, wig. A'r Cymro oedd yn meddwl y dylwn i fod yn gwisgo wig. a diwrnod arbennig yma, oedd y gwynt yn chwythu a'r eira ar hyd bob man, a, ond ydw i yn gwybod be i'n wneud. Dwi'n glyfar. Mae fi'n agor uh, yr tap, cap y radiator, cryf allan, i mewn â fo i'r dŵr, trwy yng ngwallt, bymsio fe fyny'n neis fel ei fod yn ddel. Sefyll o flaen y camera a siarad am ddwy neu ddau funud i fyw llygad y camera. A arswyd mawr, o'n i'n teimlo bob un blewyn o wallt oedd gynnau yn diflannu oddi ar, achos o'n i'n cofio bod wedi rhoi antifreeze yn y car. Ac mae byth anghofio gweld y rhaglen yna, a dyfod yna neb arall wrach wedi sylwi, ond gweld yr ofn. Yr ofn! Yn yn llygid i.